Ganda Nikolaas jalatti kan argamu inshaallah maskiida haaraa tokko wajji isin daawwachiisna. Sababaan waan kana viidiyoo kana waraabuu irratti nu kakaase haalul khayriin inshaallah rabbiif jecha mana rabbii ijaaree jannata keessatti mana jannataa ijaarrachuu barbaadu waan isarraa eegamu gahee gama isaa namutu akka bahuuf inshaallah dhaamsa gabaabaa deeqaa muraasaa isiniif dabarsuudhaaf viidiyoo kana waraabne jechuun inshaallah. Masjiidni kun maqaan isaa Masjidul Fawzi jedhama. Iddoon inni itti argamu Kombolcha raddaa duwwaa takkaa ganda Nikolaas jalatti argamaa jechuudha. Ammaan tana masjiidni kun jalaa gubbaan isaatu akkuma booda obboleessi keenya isin daawwachiisutti jalaa gubbaan isaa qorqorroodha. Guututti qorqorroon dhawamee jira. Fardiin ammatti wanni inni barbaadu maali inshaallah. Tokkoffaa eh, lafti isaa akkuma isinuu harkaa jirtanitti lafti isaa afata hin qabu lafti eh, duwwaadha jechuudha inshaallah. Eh, Wanni tokkoffaan inni barbaadu afataa jechuudha. Lammaffaa irratti sagalee guddistuu takkaa'uu maayikii barbaada inshaallah. Maayikiin kun tilmaamaan gaagatii isaa namuutu tilmaamuu ni danda'a. Eh, Maayikii yookaan sagalee guddistuu waan ittiin azaanan barbaada jechuudha inshaallah. Ampilifaayera maayikii walumaanuu jechuun inshaallah tilmaamaan gara qarshii kuma digdamii yookaan kudha torba naannoo kanatti kan dhiyaatu barbaadaa jechuun inshaallah. Inni sadaffaan iddoo bishaanii haajaa hedduu waan qabuuf inshaallah ammaaf ijaarumsarra waan jiruuf obboleen keenya ka biyya keessas jirtan warri biyya alaatillee jirtan inshaallah tumsa gama keessanii akkaan ifi taasistan dhaamsa isin dabarsuu barbaadneeti jechuun inshaallah dhumarratti isin daawwachiisna rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namni mana rabbii jiraachisu namni mana rabbii ijaaru kar mana rabbii ija jiraachisu mana rabbii akkaataan itti jiraachisan gosa lama jechuun inshaallah inni tokkoffaan mana rabbii akkaataan itti ija jiraachisnu ibaadaadhaan jiraachisuu dandeenya ibaadaa jechuun salaata itti salaatuudhaan Quraana itti qara'uudhaan, itikaafa keessa taa'uudhaan, keessattuu baatiin ammaa baatii ramadaanni as deemu waan ta'eef inshaallah tokkoffaan karaan ittiin masgiida rabbii jiraachisuu dandeenyu isa kana jechuudha. Inni lammaffaadhaa masgiida rabbii akkaataan itti jiraachisan yoo masgiida haaraa ta'e ijaaruudhaan yoo masgiida ammoo duraan jiru ta'e isa suphuudhaan qalama adda addaa dibuun uffata isaa bareechuudhaan afata isaa bareechuudhaan haala kanaan masgiida rabbii jiraachisuu ja'amaa jechuu inshaallaa kanaaf obboleen kiyya kan islaamaa kan biyya keessas jirtan kan biyya alaas jirtan warri dhiiraa warri dubaraa inshaallaa wanni arraan tana isin gartee viidiyoo kanaan dhaamsi isinii dabarsuu barbaanne dhaamsi bareedaan kuni gargaarsa maskiida kanaaf namuutu waan dandeessan inshaallaa qarshii takkarraa eegalee hanga rabbi isinii laaffisee deeggarsa akka gootanii namni mana rabbii jiraachise man aamana billaahi wa bilyoomiil akhir nama rabbii fi guyyaa qiyaamaatitti amaneetu masjida rabbii jiraachisaa jee insha allah waliin taanee masjida rabbii haa jiraachisnu insha allah afata barbaanna maayikii barbaanna insha allah sagaleen isaa hanga guyyaa qiyaamaatti akkaanii fi gartee so'amni isaa siif deemu akkaanii fi so'amni isaa siif heddummaatu masjida kana cina haa dhaabbannu maqaan isaa masjidul fawzi jedhama daawwannaa isaatirraa eegalla insha allahu ta'ala maayikii hin qabnu insha allah akkuma harkaa jirtanitti iddoo minbaraa eh, ilaaluu ni dandeenya iddoo minbaraatis banaa jira itti aansee afatee hin qabnu afanni isaatis kun akkuma arkitan kana afati inni afanni isaatis duwwaa jira sadaffaa irratti eh, wulaas hin qabnu insha allah wulaas amma itti kaa'uudhaaf deemna Kanaaf obboleen keenya warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis deeggarsa maskiida kanaaf akka gootan obboleessi keenyas waan kana qindeessee gama isaatiin so'aba akka dalagatu obboleessi keenya Faamii Muktaar guddaa isa galateeffannaa inshaallah warri biyya alaa jirtan ka biyya keessa jirtan akkaawuntii maskiidaa asirratti isiniif maxxansina viidiyoo kana daawwattanii inshaallah biran kutinaa Faamii Muktaar jazaakumullahu khayran baga dhuftee nu daawwatte bakka gartee deemtutti kheyriin hundinuu si haa barbaaddu isinis warri rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qabeenya isin kanne haa xiqqaatu haa guddattu waan rabbi isin laaffiseen masjidul fawzi kana cinaa akka dhaabbattan maqaa rabbii guddaatiin isin afeerraa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra mana rabbii duniyaa tan irratti ijaare akhiratti manni jannataa fooqin jannataa isaaf ijaaramtu rabbi isin haa taasisu warri abbaan haadha abbaan isin irraa du'ee jirus rabbi rahmata haa godhuufi sababaa maskiida cinaa dhaabbachuutiin sababaa maskiida gargaaruutiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala qulfii waa hundaa isiniif haa banu rakkoo waa hundaa rabbi isinirraa haa cufu waan yaada isinitti ta'e waan isin iraarsu waan isin cinqu hundaa'u rabbi isinirraa haa qabu karoora keessan kayaa fuuldura yaaddan ka itti ga'uu barbaaddan hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala karaa laafaadhaan Karoora keessanitti rabbi isin haa geessisu. Warri ammoo adda fagaates rabbi walitti isin haa fidu. Kan gartee gammachuu dhabes gammachuu rabbi isin haa kennu. Waa yaaddanii olti rabbi isiniif haa ta'u. Yaadaa muraada keessan hundaa'u rabbi isiniif haa guutu. Rabbanaa aatinaa fi duniyaa hasanatan. Wafil aakhirati hasanatan waqinaa adaabannar. Rabbanaa taqabbal minnaa innaka anta samiul aliim.